yn cyflwyno'ch gwaith i fi a Miss Jones, rydyn ni'n dwy wedi bod wrth ein boddau yn gweld lluniau o'ch gwaith chi, felly da iawn chi a daliwch ati. Hefyd, mae wedi bod yn hyfryd siarad gyda rhai ohonoch chi ar Teams, felly os nad ych chi wedi bod ar Teams eto, mae gys â chi wneud i mewn i'ch hwb chi, Office 365 a mae Teams dosbarth software i gael i chi siarad gyda ni a siarad gyda'ch ffrindiau chi hefyd os chi'n gweld eisiau nhw. Felly, mlaen â ni i'r wythnos nesaf. Felly yr wythnos yma, rydyn ni'n mynd i gyflwyno stori i chi, stori sypreis hynda. A mae'r stori yma ar Files and Teams, iawn? Pwynt pŵer yw e i chi wrando ar y stori ac hefyd ei ddarllen eich hunan, iawn? Marfer eich sgiliau darllen chi. Mae'r stori ni'n hyfryd, dwi wrth fy modd gyda hi. A ar ôl darllen y stori a thrafod hi gyda'ch rhieni neu'n brawd i'ch chwaer, Allwch chi wedyn ysgrifennu adolygiad y llyfr, beth oedd eich barn chi, iawn, a mae taflen adolygiad llyfr yn cael ei gysylltu â'r parent mail neu bydd e ar Teams yn Files i chi hefyd, iawn, o dan Surprise Handa. Wedyn, o'r stori, byddwch chi'n gweld bod Handa wrth ei bodd gyda ffrwythau a llysiau, a mae hi'n cario ffrwythau yn y basged. Fe, rydyn ni eisiau chi i greu kebab ffrwythau, iawn? Newch e mor lliwgar â chi gallu, neu dilynwch patrwm, oce? A rydyn ni edrych mlaen i weld lluniau ohono hwnnw hefyd. Hefyd, beth am fynd ati i greu gwyneb neu anifail allan o ffrwythau a llysiau, iawn? Defnyddiwch gwahanol Ffrwythau, edrychwch ar y we am syniadau, mae llawer o syniadau gwych ar y we o bethau i wneud gyda llysiau a ffrwythau, sut i greu anifail am, am ryliw ac ati. Felly ewch ati, byddwn ni'n edrych ymlaen i'w weld eich lluniau chi. Mae stori sypreis Handa wedi ei leoli'n Affrica sydd yn bell iawn o Gymru. Rydyn ni eisiau chi fynd ar y we i chwilio am faner o wlad Affrica ac yna defnyddio deunyddiau gwahanol, falle bod chi eisiau peintio neu defnyddio papur tissue, lliwio, lan i chi defnyddio'r cyfrifiadur i greu baner Affricaidd ni iawn, ewch ati i greu un i'ch hunain. Yn mathemateg wrthnos yma, ni eisiau chi fynd i'w chwilio am siapiau 3D. Felly, byddwn ni'n edrych ar siapiau 2D yr wythnos yma, nawr mae'n gyfle ni edrych ar siapiau 3D. Ewch ati rownd yr ardd yn eich cartref, pa siapiau 3D chi'n gallu gweld, a labelwch enw'r siap, oce? Falle bod e'n giwb, falle bod e'n giwboid, yn sffêr, iawn? Ewch ati i chwilio amdanyn nhw. Byddwch yn fanwl iawn. Wedyn, mae 'na llawer o gemau gallwch chi chwarae yn yr ardd. Ia, chi'n gyd yn gyfarwydd gyda tag a mae Seimon yn dweud ac ati. Ond rydyn ni, rydw i a Miss Jones, eisiau chi i greu gêm newydd i chi eich hunain, iawn? A wedyn, ysgrifennu cyfarwyddiadau i fynd gyda'r gêm i rannu gyda'ch ffrindiau chi, fel bod ni'n gallu chwarae gêm hefyd, iawn? Rwy wir yn edrych mlaen i chwarae'ch gêm eich chi'n fy ngardd i. Ac yn olaf, rydyn ni'n um, darll wrth darllen stori Handa, mae yna lawer o luniau diddorol yn y stori, a rydyn ni eisiau i chi i ail greu'r llun a'r peint, oce? Okay? Allwch chi fynd â'ch laptop chi, mae yna raglen peint ar laptop neu cyfrifiadur iawn, neu ewch ar J2E, a wedyn yn mynd i peint ar J2E, J5, peint, a allwch chi greu llun fyna hefyd, oce? Okay? Rydyn, rydw i wir yn edrych mlaen i weld eich gwaith lliwgar chi. Mae'n i fod yn wythnos lliwgar iawn rwy'n credu. Wedyn geiriau'r wythnos yr wythnos hon ydy roedd, mynd, rwy'n, aeth, nhw. Felly ewch ati ymarfer ffurfio'r geiriau a rhoi'r geiriau mewn brawddegau. Dyma i fi brawddeg yn cynnwys roedd. Roedd hi'n heiliog trwy'r wythnos. Felly, beth yw'ch brawddegau chi? Rwy'n edrych mlaen. Nawr te, cyn bo fi'n eich gadael chi am wythnos fach arall, ni'n cael stori fach. Stori hanes Guto Gwningen a Benja Bwni. Rwy wrth y modd fa'r stori yma. Rwy wrth y modd gyda Guto Gwningen. Felly, dewch i ni gael gweld. Unwaith, roedd pedair cwningen fechan Eu henwau oedd Flops a Mops, Nel Cynffon Wen a Guto. Mewn twll dan wreiddiau coeden ffindiwyd enfawr, roedden nhw'n byw, efo'i mam. Nawrte, mhlant i, meddai hi wrthyn nhw un bore, ewch allan i chwarae i'r caeau neu i lawr y lôn. Ond da chi, peidiwch a mynd ar gyfyl gardd Cadwaladr Puw. I ffwrdd â chi. Cofiwch fod yn blant da, dwi innau'n mynd allan hefyd. Yna cudiodd yn ei basged a'i hambyrel ac aeth drwy'r coed i'r becws. Dwi isio torth fron A, a, phum bunsen gyrrent, meddai hi. Aeth Flops, Mops a Nel Cynffon Wen i lawr y lôn i hel mwyar duon yn gwningod bach da. Ond hen fwrddwg bach oedd Gidon. Aeth ar ei union i ardd Cadwaladr y Puw. Pwy welodd o ar y ffordd ond ei gefnder, Benja. Tyd at dy goeden Findwyf i 'nghyfarfod ifory, meddai. Gwthiodd Guto o dan y giât i mewn i ardd cadwaladr yr Huw, a dechrau llogio letys a ffa ar unwaith. Yna bwytaodd dipyn o radis. Blasus iawn, meddai Fodlon. Yna, gan ei fod yn teimlo'n swp sâl erbyn hyn, aeth i chwilio am bersli. Ond wyddoch chi pwy ddaeth i'w gyfarfod yr ochr arall i'r ffrâm wydr? O, beth wna i? ochnidiodd Giton. Cadwalet ar y pew ei hun. Trwch ochr ei wyneb cas e. Aros di i mi gael gafel arna ti, yr hen leidir bach, bloeddiodd Cadwalet ar pew. Collodd Guto ei sgidiau a rhedodd yn gyflymach fyth ar ei bedwar. Efallai y byddai Guto wedi llwyddo i ddianc oni bai iddo gael ei ddal mewn rhwyd gwsberus. Brysia, Guto! Brysia! gwaeddodd Ada ar y to. Mae Cadwaladr yr Puw yn dynn ar dy sodle di! Brysia! Cael a chael oedd hi. Llwyddodd Guto i ruthro i mewn i'r cwt a neidio i guddio mewn can dŵr. Dw i'n gwybod yn iawn dy fod ti yma yn rhywle yr hen genar bach drwg cwynodd Cadwaladr yr Pyw. Y tisiw! Clywodd Guto y tisian a'i erlid drachefn. Guto druan! Roedd o ar goll yn mlaen. Gwelodd hen lygoden fach yn cario pys i fwydo'i theulu. Os gwelwch chi'n dda, fedrwch chi ddweud wrtha i ble mae'r giât? gofynnodd iddi. Ond fedrai hi ddim ateb yn eglur. Cyn bo hir, gwelodd Guto gath wen ar lan llyn bychan. Rhybuddiwyd ef ddigon am gathod gan ei gefnder, Benja. Yna, gwelodd y giât. Rhedodd a gwthio o dani i ddiogelwch y coed. Rhedodd nerth ei draed yr holl ffordd adref. Ble yn y byd mawr buos di? gofynnodd ei fam. A ble mae dy ddillad di? Dyna'r ail bâr o esgidiau a chot i ti ei cholli o fewn pythefnos! Rheolddodd Guto yn ei wely efo dos o wermod lwyd, ond cafodd Flops a Mops a Nel cynffon wen, fara, llefrith a mwyar duon i swper. Drannoeth, roedd Benja Bwni yn aros am Guto pan glywodd sŵn pedolau ceffyl. Wel, am lwc, meddai wrtho'i hun, cydwaled yr Puw a'i wraig yn mynd i ffwrdd am y dydd. Mi a'i ddweud wrth Guto y munud yma! Hei! meddai wrtho, rwyt ti yn edrych yn gwla! Ble mae dy ddillad di? Eglurodd Guto beth oedd wedi digwydd y diwrnod cynt. Chwarddodd Benja. Wyddost ti be? Fydd Cadwaladr y Pyw Nail Wraig ddim ar gyfyl yr ardd heddiw. Yna, clywodd y ddau fam guto yn galw ar Nel Cynffon Wen i fynd i nôl mwy o wyrmod lwyd. Ella y byddai'n teimlo'n well ar ôl bod allan am dro, meddai Guto. Syllodd y ddau i lawr i'r ardd a gweld y bwgan brain yn gwisgo cot Ac esgidiau gutom, a hen gap cadwaladr yr Pyw ar ei ben. Dydy gwthio dan giatau yn ddim lles o gwbl i ddillad, meddai Benja. Mi ddringon ni'r goeden ellyg. Bu'n bwrw glaw gefn nos. Roedd cot Guto wedi mynd i mewn dipyn, a'i esgidiau'n llawn dŵr. Mi fydd mam o'i chôn las, meddai Guto. Mi fedrwn ni ddefnyddio'r hanges boced i gario nionod adref iddi, meddai Benja. O na! Gwylia, Benja! Roedd Guto eisiau mynd adref. O, beth nawn ni, Benja? gofynnodd Guto. pan welodd beth oedd rownd y gornel. Cuddion y fan yma, brysia, atebodd Benja. Mae hi wedi'n gweld ni. Arhosodd y gath ar ben y fasged am bum awr. Roedd mam Guto yn bryderus iawn. Pai ti a phoeni, meddai tad Benja. Dwi'n amain gryf mod i'n gwbo ble maen nhw, yr hen gnafon bach. Fu'r hen Benjamin fawr o dro'n cael gwared o'r gath. Ciciodd hi'r tŷ gwydr a chloi'r drws. Rhoddodd chwip dyn iawn i'r ddau, Benja i ddechre, a Guto wedyn. Yna cediodd yn yr hancest boced llawn ionod ac i ffwrdd â fo o'r ardd. Pan gyrhaeddodd Guto adref, cafodd faddeuant gan ei fam, oherwydd ei bod hi mor falch iddo gael hyd i'w got a'i sgidiau. Plygodd Nel Cynffon Wen a Guto yr hancest boced yn dwt ar ôl i'w mam hongian yn ionod o nenfwd y gegin. Dyna ni, mhlantos bach i, meddai hi. Gât ti i hynna fod yn werth i ti, Guto. A dyna i chi ddiwedd y stori. Gobeitho'ch bod chi wedi mwynhau y stori yr un faint â fi, a rydw i'n edrych ymlaen i gweld eich gwaith chi gyd yr wythnos hon. Hwyl am y tro, dosbarth Soar!